Helo, Rhondda Cynon Taf a chroeso i sesiwn ffitrwydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Lyflu gael fod yn ôl unwaith eto gyda Mentor Iaith Rhondda Cynon Taf go gyfer y sesiwn ffitrwydd yma. Nawr heddi, beth i ni'n mynd i fod yn dysgu i wneud yw yr Hover Arm Extension. A mae hwnna yn mynd i fod yn gweithio'r cyhyrau sydd yn ein cefen ni. Felly gobeithio bod chi yn barod am dana i. Fi'n barod. Gobeithio bod chi'n barod. Felly dwi'n mynd i gamu yn ôl i ddangos i chi cam wrth gam sut i gwblhau y symudiad am heddi. Felly sticiwch gyda fi os gwelwch yn dda. Nawr te, beth dwi'n mynd i wneud yn gyntaf, fel pob wythnos arall yw, dwi'n mynd i ddangos i chi yn gyfan gwbl sut i gwblhau y symudiad, a wedyn mi fyddai yn eich arwen chi cam wrth gam ar sut i orffen y symudiad. Felly, gwyliwch yn gyntaf, mae popeth yn mynd i fynd yn dywel, gwyliwch yn ofalus. A dyna ni! Dyna'r hover arm extension er mwyn gweithio y cyhyrau sydd yn ein ceifen ni. Mwy ar dop y ceifen hefyd. Na re, gwyliwch y camau. Rydych chi'n mynd i roi eich llaw dde llaw chwith tua ysgwydd ar wahân. Rydych chi'n mynd i roi nhw ar y llawr ar y pengliniau yr un peth, gan gofio bod eich dwylo chi fod mewn un llinell bach syth gyda'ch ysgwydd chi a'ch pengliniau chi mewn un llinell bach syth gyda'ch cliniau chi. Wedyn, rydych chi'n mynd i codi'ch braich i fyny nes i fod e mewn un llinell bach syth gyda'ch clust chi a gyda'ch ceifen chi. Yna chi'n mynd i ddod â'r braich nôl i lawr ac yna roi'r braich arall i fyny. mewn un llinell fach syth gyda'ch clust a nôl i lawr. Nawr beth mae gwaith y nadlu? Wel, rydych chi yn nadlu allan wrth codi'r braich ac yn nadlu fewn wrth dod nôl â'r braich i lawr. Yn nadlu allan wrth codi'r braich ac yn nadlu fewn wrth ddod â'r braich nôl i'r dachau. A dyna ni! Mae e yn symudiad sydd i weld yn syml, ond dwi'n addo i chi, mae e yn anodd. Dwi'n gweld e'n anodd iawn ar y cyhyriau yn fy nhefen i, lle gobeithio bych chi yn trymlo o y cyhyriau'n llosgi erbyn y diwedd hefyd. Felly, beth am i ni drial y symudiad gyda'n gilydd? A ni'n mynd i greu pump ohonyn nhw, felly pump rep gyda'n gilydd yn mynd o dde i chwith, nôl i'r dde, i chwith a gorffen gyda'r dde. Fi'n barod amdanoch chi. Felly cam wrth gam, rydych chi'n ei roi eich llaw dde, llaw chwith ar y llaw y tua ysgwydd ar wahân. Yr un peth gyda'ch pengliniau chi. gan gofio i cadw'r dwylo mewn llinell syth gyda'r ysgwydd a'r pengliniau mewn llinell syth gyda'ch cluniau chi. Yna, ar ôl tri, rydyn ni'n mynd i codi'r braich dde i fyny fel ei bod e mewn un llinell syth gyda'n clust. Tri, dau, un, bant â ni. Yna ddu allan. a nôl ar braich i'r canol, braich chwith, yn addu allan, a nôl ar braich i'r canol, yn addu i fewn, yn addu allan, ac yn addu i fewn, nôl i'r canol, rhif pedwar, yn addu allan, a nôl i fewn, a dyma ni rhif pump, yn addu allan, a nôl i fewn. A dyna chi! Dyna chi wedi cwblhau y symudiad Hover Arm Extension. Whoop-dee-doo! Chi mor dda! Diolch Marianne i chi am droi i fyny. Nawr mae'r symudiad yna yn un da unwaith eto os ydych chi'n teimlo bod chi'n berson sydd yn eistedd am llawer o oriau yn ystod y diwrnod neu chi'n teimlo'n dyn iawn fan hyn ac ychydig yn wan i fyny yn yr ysgwyddau

at gmail dot com. Diolch yn fawr iawn unwaith eto Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Rydych chi'n ffantastig. Ta-ra!